Amoadzu ma hɔn akɔaba ba amambra fie, me din ne Akua Konadu Zyiadom. Me pamotɔ, ɛnnɛ yɛ Ohwɛ Nkotɔnim abosome ne da a ɛtɔ so du nan. Ɛnnɛ da yi sɛ wosisi mmɔntene so a, nkyea a ɛkɔ so ara ne sɛ, Happy Mother's Day, saa na Kwasi Broni bɛka no. Na yɛn deɛ, ɛba yɛn kasam, yɛse yɛn maamenom, Yɛma mo ayikoo. Yɛpa mo kyɛw sɛ yɛka sɛ Happy Mother's Day, ɛda yi a yɛma yɛn maamenom ayikoo yi a ɛyɛ da a wɔayi asi hɔ nom sɛ yɛmfa nkyɛ yɛn ani so nkyɛ yɛn maamenom wɔ ɔdɔ soronko a ɔwɔ de ma ne mma. Makɔyɛ Asanteni ba yi deɛ na mɛhyɛ ase afiri Asante fi kɛseɛ mu. Mekyerɛ Asanteman nyinaa abaatan pa. Ɔwɔ Ɔbaduasa nso ɔgye aba yɛn Nana Yaa Konadu Yada ma ɔtɔ so mmiɛnsa. Aheman nyinaa ase, Asanteman nyinaa ase, yɛma mo ayekoo ɛnanom a mohyɛ Asanteman soɔ na mokuta Asanteman sɛ kosua. Mepamokyɛw mefiri hɔ yi deɛ na mede m'ani rekyerɛ Asante Students Union, yɛn adeɛ nyinaa, yɛn maame, ɔno ne yɛn kokurobotia, yɛnsan ne ho mmɔ pɔ mma no nyɛ yie. Mekyerɛ Ɔwɔ Abrempɔn Nana Akua Fie, Ɔno ne Frank Nubra Hemaa, Nana Asante Students Union se, Yɛma wo happy happy Mother's Day. Onyankopɔn ntɔ nsu pa ngu wo so na ɔma nea wobɛyɛ biara nyɛ nhyira. Mepa no kyɛw na merekɔ Ahafo Kenya Asomdwoeɛ Guom. Me ankasa me maame, Mama Vida, dodoɔ no ara frɛ wo Maa Anto, Maame, ɔwoo meɛ. Meka sɛ Onyankopɔn nhyira wo. Yɛn maamenom nyinaa, mma nyinaa se, Onyankopɔn tɔnso pa nhu mo nnwuma nyinaa so, esiane sɛ mo ne abohyɛn a mohyɛn ɛso mu ma yɛn. Ɔdɔ asie mo mo nna na modwen nea yɛbɛdi ne nea yɛbɛnom. Modwen yɛn yiedie ho. Yɛn yiedie yɛ mo abadaeɛ. Nananom, mepa mo kyɛw, yɛse, yɛma mo Happy Happy Mother's Day. Mepamsɔ yɛfiri Mother's Day ne yɛn kɔ nsɛm foforɔ mu a, yɛse ɛfene a aba soɔ na yɛdie, ɛne ɛfene a abɛda Asanteman mu nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ Annual Da Ohwɛnkotoni ma Abosomi yi ara ne da a ɛtɔ so ɛdu mmiɛnsa mu na yɛn Wura Ɔpemsoɔ yɛse ɔtuu kwan na waba. Deɛn na ɛde n'akwantuo yi ɛbaeɛ? Nkyɛe biara ni a yɛtee sɛ ɛyɛ King Charles a ne maame nyaa ne baabi kɔe, mekyerɛ Queen Elizabeth n'ahenni no, wɔde ne ba King Charles na ɛresi soɔ. Ɛno nti ahenni mu nyinaa, mekyerɛ Abibirem, wɔhyehyɛɛ mu ahenni baako pɛ a ɛyɛ ne nsɛsoɔ, Asante ahenni, ɔte kuruwa kurawe ne brɛwe nwoma soɔ, mekyerɛ barima a ne fa yɛ kakapempɛn na ne fa yɛ odum, Asanteman nyinaa wura, Otumfoɔ no na ɔsɛe titiriw a ɔtɔ so mmienu, ɛnna ɔto nsa frɛ no sɛ ɔmfa n'animuonyam mmra mmɛtaa dwumadie no akyi. Ɛnam sɛ yɛde nnipa na ɛkyekyeree Asanteman nti, Asante ahemfo nyinaa ne Asanteman nyinaa gyee twi kɔhyiaa Otumfoɔ wɔ Kumase wiemhyɛn gyinabea. Yɛkɔhyiaa Otumfoɔ yi ara nso hɔ ara yɛdii n'akyi ne no bɔɔ anan tuu Nkuromigye Kumase mmɔntene so. Yɛde firi ɛ, yɛde firi Kumase wiemhyɛn gyinabea no, yɛkɔɔ Kumase Airport Runabout, Suomi Runabout, Bansma Runabout de bepuee Kejetia baabi a Otumfoɔ no ankasa ne honi sie no. Yɛde faa hɔ ara bepuee Apegyafie de traa mu besii Mekyerɛ Afi Kɛseɛ mu, Manhyia Ahemfie. Na yɛbeduruu hɔnom no, yɛgyaw Nana oo me se, yɛde Nana mfie aduɔson mmiɛnsa awoda no nso hyehyɛɛ so. Ɛnoa deɛ na ɛsɛ w'ani, na ɛnyɛ na ɛnsɛ yɛka kyerɛ nnipa ɛde gyi na ɛbɛhyɛɛ Nana n'animuonyam hyɛ a ɔde ahyɛ Asanteman sɛ wɔpagya Asanteman ahennie ama no aduru beaeɛ a ɛte sɛɛ. Mepa mo kyɛw, saa dwumadi a ɛkɔɔ so nnora nni ate sɛ yɛn Nana Ɔwoa Brempɔn se ɛnyɛ da ko pɛ na ebi asi, ebi asi mmerɛ bi a atwa mu, ɛno nti yɛbɛbɔ apini yɛn me nuabaa Nana Adwoa Penaman na ɔne Nana Ɔwɔ abirɛmpɔn nkɔmmɔ titire bi a ɛfa dwumadi a ɛkɔɔ so anura sɛ ebi asi pɛn no. Yɛde atoa so ama mo. Me nuabaa Adwoa, mepa wo kyɛw, som na fa Nana nkɔmmɔdie yi toa so ma yɛn.
Yoo me nua baa Konadu, meda w'ano ase. Me din ne Adwoa Pinaman. Esiane sɛ ɛnnɛ yɛ da soronko ma mma nti no, mefa saa akonya wei so ahohyere Maame Nana Akua Addo ma. Happy Mother's Day, Maame! Meka sɛ Awurade ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Ɔmma deɛ woyɛ biara mmere mma wo. Dwumadie bi dwumadie bi kɔɔ so nnora da, na ɛno na me nuabaa dii kan kaeɛ no. Dwumadie a ɛkɔɔ so yi ama nnipa gyee twi, na wei na yɛte firi yɛn nana, Ɔwoaberempɔn, Ɔwoaberempɔn Nana Akua Afriyie ano sɛ, Dwumadie a ɛkɔɔ so nnora no, ebi asi pɛn, enti wei nti, merekyia pɛn no na matie n'ano asɛm. ase.
Mɛda ase na maka asusudua sɛ, dwumadie no, a ɛkɔɔ so yɛ nnora no, ebi asi pɛn. Na si a esiiɛ no, na ɛyɛ anigyesɛm sɛdeɛ nnora siiɛ a ɛmaa nnipa gye twi bɛguu mmɔnten so. Deɛ ɛdi kan yɛ sɛ, sɛ wohwɛ Asanteman mu a, na akokoakoko na na yɛde te ha. Ɛno nti, ɛyɛ Nana Kwaku Duah firi mu no, na ɔde ne nua anaasɛ yɛka no sɛ ne nua kumaa ɛyɛ Nana Prempeh na ɛbɛtena akonnwa no so. Nana Prempeh ɛbaa 1888. Na ansa na no yɛhu sɛ na ɔman yi ɛmu nnɔ, ɛyɛ Asanteman no. Kyerɛ sɛ na akonnwa no da hɔ na obiara nte so, na ɛmu nnɔ. Nti Buroni kɔeɛ n'adwene sɛ, Wɔbɛfa akwannya yi so na anka wɔde adwiri Asanteman agu. Enti nokwasɛm nie, Buroni de hyehyɛɛ so, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛba Asanteman mu. Na wotie nkɔmmɔ a ɛkɔɔ so a, yɛse European Union, ɛka sɛ aborɔfo no, aborɔfo kuo no ne Africa anaa Abibiman kuo kɔtenaa ase kɔdii nkɔmmɔ. a ɛkyerɛ sɛ ɛte sɛ yɛatɔn ɔman bi ama obi. Nti Asanteman tee saa nkɔmmɔ no sɛ ɛyɛ Ghana yi a ɛnnɛ wɔn sɛ ɛyɛ Ghana no, first na ɛyɛ Gold Coast, saa ɔman yi na Buroni kɔkɔɔ akɔdi nkɔmmɔ wɔ African Union anaasɛ Africa Abibiman nkabɔmu kuo ho sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɛfa nnommum. Te Asanteman teeɛ na yɛn nso yɛyɛ ɔman a ɛnka Ghana ho anaa mɛka sɛ nnɛ Ghana na ɛnka ho no ɛɛ Asanteman yɛ wura a na ɔwɔ hɔ ɛyɛ n'aprɛmpɛ a ɔdi kan ɔsomaeɛ sɛ ɔmo ne buroni kɔkɔɔ ɛyɛ Queen Elizabeth ɛnkɔ nkɔhyia na yɛne ne nom asomdwie abua sɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ ɔman no yɛnko ntɔkwa bio Kyerɛ sɛ, na Asanteman mpɛ sɛ yɛbɛko bio. Na nokwasɛm ne sɛ, bere a Asanteman abɔfoɔ kɔeɛ no, ɛyɛ nkurɔfoɔ kuo a na wɔgye ban bɛka sɛ yɛn ara ɔman yi mu atamfoɔ a na ɛde wɔn ho akɔdɔm ɛyɛ aborɔfo no pɛɛ ne sɛ Asanteman, Oyioni bɛba. Enti wɔsii abɔfoɔ no kwan Wɔmaa mo ankɔ ɛyɛ Buroni kɔɔ hɔ, ɛyɛ Kolinsbɛt, ne no ankɔdi nkɔmmɔ. Nti abɔfoɔ no baeɛ a wɔbɛbɔɔ yɛ wura amaneɛ no, ɛhɔ na yɛ wura eh, nso kaa sɛ, Nka ɔno deɛ ɔpɛ asomdwie. Sɛdeɛ da biara meka sɛ asomdwie deɛ, wopɛ bi a, gye sɛ Asanteman mu nko ara. Yɛ wura dii saa nkɔmmɔ no, ɛhɔ na Buroni no, saa berɛ no na panyini a na ɔdi wɔn anim, yɛ Williams. Ɔno na ɔyɛɛ sɛ ɔno deɛ ɔne Asante nni asomdwoeɛ asɛm biara. Enti ɔkɔ kɔfaa Indiafoɔ. Ka sɛ Indiafoɔ nnipakuo a woba yɛn Twi kasa mu a, yɛbɛka no sɛ nnipa ɛyɛ thousand three hundred akofoɔ, asogyafoɔ a wɔn ho ɔden a wɔkɔ ko, thousand three hundred, ɛyɛ ɔpepe baako ne akyire ɔha mmiɛnsa anaa ɔha ahaas mɛtwee mo mfa nkyɛ me ɛyɛ thousand three hundred troops efiri India ɛna ɔkɔfa wɔn baayɛ ofiri hɔ nso amena nso hɔ ɛna ɔsan kɔfa ɛyɛ hausafoɔ nso mmarima a wɔn ho ɔden nso apem na yɛ sɛ sɛ wohwɛ a wɔde Indiafoɔ apem. aha mmiɛnsa ɛna ɔkɔfa Hausa foɔ nso apem ɔwieɛ ɛna ɔsan kɔfa ɛyɛ Hausa foɔ ne nkorɔfoɔ a ɛtan Asanteman nso ɛyɛ ɔha nwɔtwe na yɛreka wei sei no nso no na wei sei nyinaa akyi no na ɛyɛ aborɔfo nso a wɔn ankasa nso wɔn asuayɛ so ɔko no nso na wɔn nso wɔ hɔ nti sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ ɔmpa asomdwie na wɔpɛ sɛ wɔfa Asante nnommum. Ɛhɔ na yɛwura n'aprɛmpɛ a ɔdi kan. Ɔkaa sɛ, ɔno deɛ ɔmpɛ mogya hwie gu bio o, ɔmpɛ sɛ ne man no yɛbɛhwie mogya ato agu bio. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnneɛ wɔmfa no na wɔnyae Asanteman. Ɛno na ɛmaa yɛ wura, yɛka no sɛ sɛ yɛ box a yɛbɛka sɛ oturo taa wo. Na wei nso deɛ, na ɔmpɛ sɛ yɛde ɔko bɛtoa Asanteman nkyekyereɛ so bio. Nti wɔde no kɔɔ ɛyɛ Sahels. Na ma menkyerɛ wo adeɛ bi, deɛ nti a meka sɛ deɛ ɛsiiɛ asi pɛn no, yɛ wura kɔeɛ no, Wɔne ahemfo bebree na ɛkɔeɛ, ɛne sɛ Malifoɔ deɛ ka ho. Afrika ha, ahemfo a na wɔsosɔ wɔn di mu, wɔkyee wɔn nyinaa de wɔn kɔeɛ. Deɛ enti a mereka kyerɛ wo sɛ King Charles hu ne sɛ ne sasono ne Santehene. Aa sɛ wɔn a wɔde wɔn kɔeɛ nyinaa, obiara nni hɔnom a ɔtumi san baa nkwa mu bɛdii n'adeɛ, wɔn nyinaa wuiɛ. Deɛ ɛtɔ so bio nso no, wɔn nyinaa no, wɔn, wɔne wɔn ko yɛ hyee wɔn ase. na ɔfaa wɔn akuro no nnomum. Enti Asanteman pɛ na yɛne wɔn ko atipɛnko na wɔreba bio no, ɛno yɛne wɔn kɔɔ saa terms no sɛ saa berɛ wei deɛ yɛ yɛde yɛ panyini de akɔ. Yɛ panyini se wɔmpɛ ko bio ɛne ɛfa me na asomdwoeɛ mmra. Ɛno nti buroni no huu sɛ biribi wɔ Asantefoɔ mu a ɛne no asi. Nana Adaro, ma menkyɛ w'ano o. Mepɛ sɛ mebisa sɛ, nurse yɛka sɛ Yaa Asantewaa wall no, ɛne Prɛm, Nana Prɛmpɛ deɛ difference wɔ mu anaa? Nsesaeɛ wɔ mu anaa? Aane.
Ɛberɛ a Nana Prɛmpɛ kɔeɛ no akyi na mmarima a ɛwɔ kurom ha adane mmaa. Kyerɛ sɛ, na wɔntumi nkɔ, wɔntumi mma. Sɛ Buroni no pɛ sɛ ɔbɛdi Asanteman so Wɔpɛ sɛ wɔde mogyahwieguo na ɛba. Ɛnna yɛn Wura se Ɔmpɛ mogyahwieguo. Enti ɛnneɛ Ɔno Ankasa de Ne ho abɔ afɔreɛ. Ɛnkyerɛ sɛ, sɛ barima nni kurom deɛ a, wɔn a aka nyinaa yɛ mmaa. Ɛno na Buroni yi yɛɛ sɛ, sɛ n'aprɛmpɛ nni ha deɛ a, ɔbɛba abɛfa sika dwa no de akɔ. Ɛno na Yaa Asantewaa sɔreeɛ. Yɛn Nana, Ɔhene, N'ahemaa, wo nkwa so. Yɛnim sɛ wawu nso da so te ase. Ɔno na ɛsɔreeɛ maa mmarima a na ayɛ mmaa wɔ ɔman Asanteman mu ha, ɛsɔre waka ɛkekaa wɔn ho. Na deɛ na meka akɔsi ne sɛ, sɛ wohwɛ a, ɛyɛ eleventh November, November eleventh, ɛyɛ eh, nineteen twenty, ɛna ɛyɛ yɛwura Yɛ prɛmpɛ the first ɔba a ɔmaa yi no na leventh no na ɔwɔ ɛyɛ takorade ɛhɔ na ship no ebi sii yɛ na nokwasɛm ne sɛ nkra a yɛde ba asanteman mu ne sɛ obi biara ɛmoa no ho na yɛnkɔ na yɛnkɔ hyia yɛwura asantehene nti sɛ wɔ hen sɛ wɔ hen ɛsɛ sɛ deɛ woyɛ biara no Wogyae na wɔde to hɔ, na yɛn nyinaa yɛkɔ na yɛkɔhyia Santehene na yɛkɔbɔ no se sɛ wakɔ. Sane sɛ wɔreba no, na buroni no na yɛn krataa saa berɛ no, na ɔko nni yɛn ntam bio. Ba a na ɔba no, na diberɛ a na ɛkuta no sɛ Asanteman wura no a na buroni yi agye afiri ne nsam no, na wɔasan ama no akwanya sɛ ɔnsan mmra mmɛdi n'akwannwa. Enti sɛ wohwɛ a, ɛberɛ a na ɔba no, anigyeɛ kɛseɛ na na ɛreba Asanteman mu. Ɛno nti, yɛn nyina da yɛgye twi na yɛbaa Kumase. Na ma menka, me nana kaa asɛm bi kyerɛ me, story bi. Ɔse, saa da no, ɛberɛ a yɛkaa sɛ obiara nkɔ baabi, ɛna maame bi, ɔse ɔno deɛ, ɔɔbɔ hwii, sɛ wote aseɛ, na wafa Ne mmɛnkɛn na ade bi abɛgu hɔ na ne mma abɔ adi na wa ansa na wakɔ dwabɔ no. Na nokwasɛm ne sɛ, awerɛho, nanso ɛyɛ asɛm a ɛsɛ sɛ yɛde to hɔ na nnɛ nkyirimma a mosusu sɛ biribi nni wiase, mohu sɛ biribi wɔ hɔ. Asanteman nso no, yɛwɔ sunsum a na ɛyɛ Asanteman yie, ɛgye mmerɛ di. Ɛno nti na sɛ wohwɛ a, Asantehene, ɔka sɛ wo da a, wobɛda. Nurse Nana me nsi me ntwi wano o ɛnyɛ nwanwa sɛ woka wei cause me mate sɛ yɛse mmerɛ bi wɔhyɛɛ saa sɛ yɛ nna ma abɔdamfoɔ koraa tee na wɔdaa. Saa na ɛteɛ abɔdamfoɔ nyinaa daa wɔ kurom ha wɔse wɔ wɔpɛ sɛ wɔyɛ no amammerɛ nti obiara nna abɔdamfoɔ koraa na ɛdii kan akɔdaaeɛ na wonhwɛ maame no kɔ afuo mu no wɔso wɔ hɔ nom ara na wɔtee sɛ nkurɔfoɔ bɔ nnwom Omose

Enti ɛbaa saa na osii ne tiri ase bio sɛ, 'O, ma mintu aniɛm. Wɔn nyinaa rekɔ de a, ma menyɛ ntɛmntɛm na memfa me nneɛma yi nkɔ nkosi hɔ na memfa nsuo bi nto me ho waa na menkɔ. Afei na nnwom no rebɛn, na nnwom afei deɛ ɔmpagya ne ti a, nnua, nhoma, mankani, mbɔɔdeɛ, ne nyinaa wɔahuri si ha na wɔahuri si ha na wɔbɔ wɔn nsam to nnwom te sɛ deɛ nnipa dasani na ɛgyina maame no nkyɛn. Omose oyera kọ ya wa bo, omose yera kọ ya wa bo, omose yera kọ ya wa bo. Nokwasɛm sɛ maame di mika gya ne kɛntɛn hɔ na obedu fie ɔbɔɔ n'amanneɛ ara na tim wɔde ɛto a nananom ɛwɔ nseɛ no ti sɛ wohwɛ a saa da no esi ɛyɛ okuada Ɛyɛ twelve November nineteen twenty four ɛna saa da no yɛwura ɔno nso ɔfiri Seychelles ɛbɛduru Asantemanmu ha. Na wohwɛ saa da no wonim Asanteman ɛdi twi no na aborɔfo no koraa suro sɛ ɛbi a n'aprɛmpɛ no a ɔba no ɛbi a ɛbɛyɛ no biribi Nti wɔn de ne wɔn gya no sie kɔ faa kaa ɛna wɔn de ne faa afikyiri akɔ pie asafo. Kyerɛ sɛ asafo hene efie hɔ na papa ne papa firi. Nti hɔ deɛ ɔno ara ne deɛ mu sɛ ɛbɛyɛ obi anyɛ no hwee. Nti akyire na wɔn hu sɛ sɛ ɛyɛ anigyeɛ na ɛde bɛhyia yɛn wura kwan. Nti deɛ esii nnora no ebi asi pɛ.
Mese nana na sɛ deɛ esii nnora yi Sɛ mekyerɛ a, nnua nyinaa. Saa mmerɛ deɛ, na sɛ nnua nyinaa nso de anigyeɛ na ɛbɛkyerɛ anaa? Ɛno nti na sɛ wohu yi a, ɛnna wo, yɛfiti mmɔnten so, ɛfiri airport runabout, hwɛ nnipadɔm a na atwa hɔ ahyia, ɛfiri hɔ ba ɛyɛ Suame runabout, ɛba Abrepɔ junction, ɛfa Bantama abɔnten mu, ɛbɛsi ɛyɛ Bantama, ɛyɛ G runabout, ɛkɔfa Katie a, wo ara wohu, ɛnna ɛ, in fact, na awɔse agu me. Maame kae saa da no, ɛyɛ ɛda ɛ, bosome dubaako, ɛda a ɛtɔ so dumienu wɔ afe apem aha nwɔ, nkron aduonu nan mu. Na awɔse agu me sɛ saa da no, deɛ ɛsii da no, ɛno ara na ɛka ne sɛ ɔpemsoɔ prɛmpɛ a ɔdi kan de baeɛ, saa nkunimdie no a wɔde baa Asanteman mu no, ɛyɛ saa aborɔfo kuro yi ara nso hɔ Ɛna yewura n'aseetu ɔpemsoɔ me se ɔno ne barima yɛse ne fa ha yɛ kakapempen ɛfa yɛ odum hmm ɔno nso kɔfaɛ na wei deɛ ɛyɛ Africa nyinaa ɔno ne ɔhene a ɔda yɛ ano. Me wura, yɛda ase yɛburu na nkwadaa.
Nana, yɛda w'ano ase. Wo nkɔmmɔ yi ama yɛahu nneɛma bebree, ama yɛahu amammerɛ ne amanneɛ wɔ yɛn Asanteman yi mu. Nana, yɛbɛba w'anim bio na yɛasan abɛkyekye nkɔmmɔ bi a ɛte sei, ɛsiane sɛ mowɔ nsɛmmisa bebree abisa wo ɛfa yɛn amammerɛ ne amanneɛ ho. Nti mɛsan aba bio. Meda w'ano ase bio. Nso meda ase.
Nana Adwoa, ɛnɛ deɛ Nana aka yɛn nsɛm, abɔ me pusa, me ho adwiri me. Ei! Ɛnyɛ na anka mentee da sɛ Asanteman nyinaa wura apue a nnua ne nhoma nyinaa de anigyeɛ bɛhyia no kwan. Me nua, me ho adwiri me pa ara. Nkɔmmɔdidie no nso ama mahu sɛ ampa Asante wɔ amammerɛ a ɛdi mu Na me nso so m'ani agye ho pii. Wei deɛ ɛyɛ abakɔsɛm a ɛwɔ sɛ Asanteman ne Nkyirimma nyinaa te na yɛn nso de bɔ yɛn ho. Mepamokyɛw, ɛha na ɛberɛ bɛma yɛn kwan ama yɛde yɛn dwumadie no asi. Mepamokyɛw, me a ɛnnɛ mede Amammerɛ Fie dwumadie bɛdan mu yi, me din ne Akua Konadu Jadon. Me ne me nuabaa. Adwoa Penaman. Mpamokyɛw, ɛberɛ ɛdeɛn ɛbɛsi a, yɛda mo ase.